naku wĩtagwo ata Murega. Muno. Baby top. Yo. Mambo. Poa. Ngai. Ĩ. Wah. Rĩu ĩ. Nĩ mbĩtwo gũkũ mama county. Ĩ. Haya. No ndimũthure. O, ndũĩ mũthura no imama kau nĩ wega gwĩtambũra Ĩ. Nyumĩte kĩa ndundu. Ĩ. Rĩu niĩ

ĩ ngati ya gĩko nĩ ya gũkũ gwetũ Ĩ. no gũtũma mĩtũrĩre mũtune bau nĩbo ndĩcaga Oh, nĩ mũrĩa gũkũ kwenyu ĩni Ĩ. ĩtagwo mwendane fm rĩu ũgacoka ũkaingĩra kameme Ĩ. rĩu Ĩ. nathikĩrĩria mwendani ndithagĩrĩria nyambagia gũthĩrĩria mũcege kĩengei kĩengei na gatanywa mwambogua meri Ĩ. ngacoka ngathikĩria bebeta Ehe.

mũmwĩra renji masingo nĩ maremena kai ndĩramera mamamie mũthuri wegaĩ ai teba araiga mũmemi athuri tũtigo tũrera tũmene athuri Eh. atĩ tũroria athuri wega ũrĩa ũtarĩ nĩ aroria ndũrutaga

Ũraigua- nĩwaigua rĩu ũcio ahoragĩria Eh. koguo we kameme karagũtwara wega harĩa karakũrakarĩria kwanza mwena mwena njamba ĩno Mm. rĩu arabu kaendi kũ kaĩ wana rĩmwe nĩ gatecaga mĩtambo Eh. mathiga mathira Oh. rĩu nĩgwe ngoro nĩ yocire mathiga nĩ amaringariga ũngĩ manĩkaga riũarĩ Eh. ũkabekana gakwa kana gakwa gaka Ũga- gakwa gaga- gaga- gagate mĩtambo Eh. irukana ekagakwa Eh, tũrarĩ na kũbau ĩgoro Ĩĩ. mũraya mbukũra kwĩmenera mwĩgucaga nginya kũnĩabũragia rendio eh, nĩariga gũkũ kameme yathamire eh, arabu rĩu ndĩngĩ na- nĩnona ngai wakwa nĩ- nĩmboyaga eh, na ngai wakwa mũnthĩ netĩkia no mbĩgucaga eh, tondũ nĩ natũraga nĩmenete nĩ ũragia aya nao ĩ eh. kũmathiĩ sana matigaũka embu atĩ roigaga atĩa tũranĩmenaga nĩ ũraiya naĩ Eh, kũmamenete embu kana nĩ ndũna nĩ maraigua embu rĩu nĩ aratigia thikũ ici eh, kumbe mwaya ũki nĩ twakinya rĩu nĩ anaũka magũrũ Eh. ndona mvana ndakatheri Eh, Nĩ- na na uma kũndũ gwĩtagwo kĩandundu na gũkũ ndũmarĩ na Eh, kũu eh. na kũu kurure na ũkanyitĩte na kamwari gakakwa no rĩu we wauga ndũrĩ mũthuri ndina mũthuri no amenire nĩkĩ nĩkĩ ngai Eh,

wera gutigaga muntu mutumia ati watiga ni wagia mwana ugiciga mwana ati kwaigire twethiga ndagakura nä agå kå ra mwana uyu ati ati muthuri aru- ni narutaga wira wa- wa- arutaga wira wa mukawe ngioka ngigia mwana wa mbere akä ona må ngia amba utige tuonire mwangia amba utige tatwä re i aä no horo tiga Eh, riria ndigire eh. akiambia matharaũ haya ae mũmendu nĩ nebu mũno eh, tondũ ũrĩa kũrĩte na mbaa kũgĩa mwana aha, rũrĩa onia nĩ nagebu agĩkena mũno eh, nĩ endaga mwana nĩ wendaga mwana eh, rĩu rĩa onire nĩ na- nĩ nagĩa mwana mũndũ Ai. akĩambia mathara ah, matharaũ kana nĩ kanini Ii. kana arandiga atĩ aratiga kana Eh. nĩ naumanirie na kũcaria wĩra wa kĩrabu bai ngai ngathiĩ canga thambia Eh. na thambia na mbeca gwa ciringi icu ciringi ngiri- mĩrongo- mĩrongo ĩtatũ ciringi thate Eh, ciringi thate thate ino nĩ thiĩ ngũre waru Eh, waru weko ehe nĩ tũraigua ehe nagũra waru wekũmi Eh. kĩthera gĩa Kavemba. ehe murerwo muthie nituona mwezi na samido guku weekend alright ehe na mũrũaru ekomi ehe na maguta meni eh ngathiĩ ngakaranga kĩthere eh na karanga kĩthere kĩthere gĩkĩ riu mwamenaneire ha mwamenaneire ha cio nawe Eh. kũrekia riu hena andu angi marageithania mami Ĩ, tiga ndĩkangie bi tarĩkangia ũhoro ũyũ wa njorua ya kothi gĩthũra gĩkĩ nakimaga nenda ũkambĩta kũu Ĩ, ũkambĩta ĩ, na ngũgwĩta nĩkĩo ndĩrenda ũthiĩ na ihenya nĩgetha andũ arĩa angĩ magĩtheni Rĩu kĩ nakarangaga ĩ Ĩ, Nga- ngaroma tũwaru Ĩ. na tũboco ĩ, ngava mwana ĩ. ningare mbembe ntheri mũthee mwamenanĩire ha mũthuri ũyũ Ĩ. mũthuri ũyũ nĩ ũkararĩa kĩthuria Ĩ. nĩ kũba nĩ kũrĩa

Jona mũndũ ũkwĩra ndomo njinga Eh, aroka geka atia kũthiota prrr, nĩ kũthiota kũthiotera nĩ ũndũ nĩ mũbau na nĩ ndi mũbau owe nĩ mũhũnu yes arokarĩte nyama nyama kana chapati mandondo Mũkĩra- Ĩĩ, nĩcio. Ũkĩra- ũkĩra- ũkĩrakara oi ngai nyama ndĩngĩtũma mũndũ aringe nyamũ ĩyo icio nĩ mboco na we nĩ ũrona woreire gĩthere

Ni adise ni amona ata mundu akuire na ngi na mucereni. Mm. ya Ah, cio maundu maritu muno na naigua mundu ucio ni aroka agathiota Mm. No, aramba kũrĩa cabaci na madondo taũni na mũtumia ararĩa mbembe theri arabu ũtukũ ũtukũ ũkambia kũigua ndr, brr. wauga yarĩ brr kana brr.

nyinera kigo kĩa mũthia ĩĩ nĩ hinge Eh, mbembe tabu kana kauara naye ĩĩ ucio ni kipchoge wa embu haiya nĩ gũteng'era Ĩĩ. ĩĩ nĩ gũteng'era ũcio nĩ mũteng'eri mũhingũrĩre hau nĩgetha mbate hau he anti nice Alright. Ĩĩ, nĩgetha akorwo akĩnengererio kĩheo gĩake ona at least akĩ- akĩingĩre aigue ũrĩa kameme ĩkoragwo ĩgĩcama Very good. yes thank you He, tũthiĩ harĩ ũndũ harĩ ũngĩ hena mũthuri ũyũ haha na ngobia